Mungu dedo ni family life. E, kawuono wadapuonjre puonj mamit kabisa. En puonj ma wakelo koluwore gi kwayo kata ote mwaseyudo ma ji gombo ni mondo wawuoye kawuono. Kawuono wadhi wuoye ma kizungu deno ni love in marriage. E, atemo loke ni hera ei keny. hera ei keny. Wadang'e ni to hera ei keny chal nade ere kaka doyud hera ne jogo manie keny omiyo wakwayi ni gimoro ma mitimo koro ket kando ket tenge mondo wapuonjre kodi kanyachiel warwako penjo warwako medo warwako tudruok kokalo kuom yore mwaketo mag mbuigo gi namba simu bende maringo piny kanyo ni penjo moro amora madibed go kata medo moro amora madibed godo e chenro mwadhigo nyime ni warwako kendo wabiro some yamo mondo jo, jo piny opuonjre kendo ng'e kabisa ni ere kaka ginyalo tego hera ginyalo tego hera e keny ma gintiere kata ne joma neno pok odonjo e keny to ere yo ere yore ma ginyalo bedo ka gidonjo e keny to ginyalo gero godo hera margi mondo gibed gi johera mong'eyo jo, jo, jo, joutegi mong'eyo ber mar hera to gi gima hera kelo e keny koro mi wakwayi ni ka wachako to wabed kanyo achiel nyaka ang' watieki nikech eh, en puonjruok madhi mbele eh, madhi maber pile ka pile wathoro winjo um, uh, ji ka pa, eh, pako chenro ni ni en chenro mabiro gi konyruok mathoth omiyo in bende kawuono nyaka ang' iyud achiel ariyo adek mamor ma, ma, madhi mori mondo iyud godo puonj mwachako kawuono erokamano
Eh, erokamano erokamano kitimo eh. introduction mapek kabisa ginya kang'era ginya kang'era ing'e ni hera en gima duong' kendo en gima lich ahinya hmm. ma en en en en eh, dholuo kisumo en wada kendo dholuo en en wach en wach ma ng'ata ng'ata tiyo kode mhm. obed nyathi matin tiyo kode obed ng'ama kijana tiyo kode obed ng'ama osadhi kar tedo tiyo kode obed jaduong' moti nyaka jirani be tiyo kode omiyo hera en gima duong' ahinya eh, ma kionge herano kata mana jirani bende koro ok inyal winjrigo tek tek ndiko iwacho ni inyalo yiero gik mang'eny lakini achiel kuomgi mok inyal yiero mm. en jirani en jirani eh, gik moko inyalo yiero mang'eny kabisa mm. inyalo yiero lawo mihero mm -hmm.

Odhi monyiewo kanyo to koro. Koro ing'e ni nyaka un jirende. Un mage.
Un mage kata uriembo.
To mana kamano, nyaka mana kamano wuoyo matin. Eh. Kawuono wada puonjre hera e keny. Kawuono wada puonjre hera e keny.
Otherwise ageno ni weekend mari obedo maber. Obedo ma mopong'. Maber, mopong'. Obedo mopong'. Obedo mopong' kendo mopugno chuth. Eh. Gi weche mang'eny mathoth. Ah, ber. To wagbono Nyasaye kamano. Familia ni maber.
Wangima. Ah, mano ber kabisa. Weche beyo kabisa. Eh.
akoro ah, kapok wachako aneno mondo koro ilam ne oganda mondo koro wachakachak wagwedhre
walemo ah. ruodhwa bende nyasachwa wagoni erokamano nikech in wuon ng'wono kendo in wuon teko gi nyalo duto manie piny ni kuomi nyasaye wagoni erokamano kuom tayowa nyaka nwawuog e studio ka wik mokalo Kendo ikelowa kawuono ni mondo wapuonjre kuom ngima mar joot kata siri mag dag family life gi dho kisungu ok wan lony ahinya nyasachwa ma dwapuonj jogi nikech jogi nitie man gi rieko moloyowa to nikech thuolo mimiyowa matis ni nyasaye madipuonjri kodwa Ka Roho mari chikowa gi weche mwadwa wacho gi puonjruok mwadhi bedogo ka mondo wayud konyruok ka gikone chopo. Ka ok kamano to Roho mari otawa e wachako e nyaka ang' watieki e nying Yesu ma jawar. Amen. Ero kamano wuoyi matin. Hera ma joot. Hera ma joot. Ng'ato nyalo penje to hera en ang'o? Eh, love in marriage.
Eh, love in marriage.
Ni to hera miwuoyen. Mm. Omera hera hera wach ne rach. Hera tek, hera tek.
Ji bende understand hera ni mopogore opogore. Correct, mm. correct.
Donge ineno kata ka jothumbe bende gwaga thum to hera be motimo cathedral. Giwero hera marach, malich. Eh, ng'ato kata kochako ni adhiambo mm. to hera nyaka ang' owuo e iye kamoro. Hera hera.
Eh, mm. ng'ato kata ng'a wacho ni hera ne amanyi rusinga kiang'o to nyaka inyga gimo hera nitie. Omiyo hera hera wachne rach, hera wachne rach to we ateme ng'iyo kaka atemo manyo ni to hera e keny. Ok ada wuoye hera nikech hera en pap maduong', Hera en pap en bungu. Mm. Eh, ng'ato dhi to eh, luomo mana kama onyalo, ng'ama chielo be luomo kama onyalo. Koro atemo nono ni to hera e keny Mm. en ang'o? Hera e keny en ang'o? en ang'o hera e keny en ang'o kaka waja kaka pile waja chake wacha gi kisungu emo beto yot gi dhok mm. kasto wang walo amoloko koro nitie yore mang'eny minyalo fuono go tiend hera e keny to ma ayudo momora koro chak loko mm. ni it is the action of deliberately choosing to dedicate yourself mm. ni it is the deliberate action

ayanga mm. mondo jalo jahera nana mm. mahero mwadago no mm. eh? ikete mondo obed mang'owa mamor kendo tekoni te mm -hmm. energies mm -hmm. tekoni te te te te te itiyogo mondo imi jahera nyang'owa mor mm. mane hera e keny gimoro amora mitimo tekoni duto te nyaka itim mondo mi mor godo jo ok en ni timo mm.
en iwuok oko mar timo mm. yani you purpose ichiwori you deliber deliberately mm. omiyo ok oyot eh, ibet piny miparo to en ang'o gini mm. ma katimo to dhi miyo jaherana cha bedo mang'o mamor mm. aya gino nogono masingini maneno teko mane madwarore mondo atime go iwuok oko mar timo ang'o mar time mondo jaherani cha bang'e to dhi one ni oyo wuod wegi to timre nade ohera hmm. mane mane kaka afuone e yo machuok but jowinjo be kang' odhi e tiende gine ni e, e, e, odhi onono nono hmm. to gibe gibedo mana mekgi hmm. iwinjo gibe biro to to ma nyaka ng'inyo ni nitie wach ma deliberate action to kod energy, energy. and also making your loved one ha, ha. adego nyaka ng'oyudi Kang kang odhi ofuono mano kore e hera ng'owa e keny. We matin keny ok keny duong' to wakawo mana part matin wakawo mana he hera. Koro hera ni mwado wuoye kawuono. Kech wada neno modo ni ang'o momiyo gino bende ji kacha kodak kacha to hera ng'eny. Kato with time biro ni hera ni bende koro dhi maber.

emi nindo ne oko iwacho ni wuok ne oko Eh, wuok ne oko wach matek ahinya ni Ai, ai, ai. hera Mm. duong' Hera duong' to wi matin nitie kisumu wacho ni foundation kata mise kata mise Eh, ok- eh, nitie kijana mano osiepa ma jaduong' manokal Mm. Kane wach foundation otamo chincha. Hey. No ndiko no kaneno. We anyiso oh. ngero kamano. Angeno winyo kawuono. Eh, oh. E foundation en mise gi dholuo. Mise gi dholuo. Eh, mise gi dholuo. Mm. Koro nitie mise mm -hmm. makelo hera e keny. Ging'eny. Mm-hmm. To ang' ni winyi koko wuoyo to akwany mana abiriyo abiriyo ka ndalo abiriyo mag, mag, mag juma mm. abiriyo gi gin mise motegno ma nyaka ka ng'ato nie keny mm. ni nyaka obed gi misego nyaka otim yo ma misego nyaka ang' yudo ka owuoyo kata okwanyo mise moro namba achiel mm. ng'uono forgiveness forgiveness mano mise mar keny mm. Keny ka onge ng'uono, ato ji obarore. Ang' nowuoye malach, but ng'uono hmm. en achiel kuom mise mar ang'o? Mar keny. Hmm. Tiende niya, gima temo kelo donge owuoye hera. Hera ni mondo obed e keny, nyaka ang' oyiengre kuom mi mise. Hmm. Namba achiel owacho ni nang'o? En en en forgiveness. Forgiveness en ni jaherani nyaka ng'e yo mowenego tibe iwenego. Nikech kier to nyaka ang' time nade? Nyaka ang' bede. E, kier nyaka ang' wuogi oko ka. Mano, mano, mano, mano, mano mise mokuo? Mokuo. Mar ariyo, mato tamalo gi dholuo. Affection. Affection. E. Affection and, and, and, and, and
Tudruok e yor paro. Kodang wacho ane ane eh, hera mo eh, en hera. Hera ma go, dwaro gombo. Mm. Akena wach ni mano mm. giwinje affection. Ng'ama ong'eyo kaka okal nyocho duoka wach foundation jang no nik no. Eh. eh affection. Affection ni ok en ni wache gi dhoge nyaka nene tim. Iwinjo? Mm. Eh nyaka nene tim. Mano be mise motegno mar ang'o? Mar mar, mar tego hera ang'o? E keny. Mar adek, compliment. Compliment. Eh, mm. Compliment en pako. Pako. Eh, pako. Mm. Ni hera ka, eh, keny ka, pak nyaka bede. Mm. Eh, nyawe ikawo tindisori. Eh, Launi ogoli. Eh.
Karibu ndisi ya. Eh, eh bas. Eh. Ani ah, nyasaye no ani ah, nyasaye no para. Eh. Ayuto. Eh. eh to to to ka kuon boted mamit. Eh. Ai.

Owango ni ringo ni eh gas matinde gi ulial matek.
Compliment. Compliment. Mano mise maradi. Eh. Maradi. Communication. Mm. Wuoyo. Wuoyo. Jok mosetimo research mm. wacho ni keny mang'eny bedo gi chandruok nikech communication nok. Mm, okay. Communication kosabedo ni nok. In fact iwacho ni percentage mang'eny makethre keny en wuo wuoyo. En mise wa namba ni wa namba ng'wen. Namba bich, respect, luor. Luor. Ng'ato nyaka chiw luor kako winjore, samo winjore, kamo winjore. Mm. Iwinjo? Kata iyo wang' mochwo polo. To idwa dhawo gi jaodi to ji nitie. Nyaka ing'e kaka ikweyo mirima. Ok idhi a ah, a ah, a ah, wuon ng'ane mane to a a a mano onge luoro. A a mano luoro dhi. Ichayo wuon paru.
To kata ka in ng'ama dichuo. Mm. Jaodi nigi mon wetege kia ng'oto gimo timo marach. Luonge gi kisungu. ok mana kama india ni hwa luonge gi kisungu mm. ei mino mondi Donge wiyo wil kama adwa dhi chabi wagi nene. Eh. eh. Iwinjo? Iluonge kaka osiepe.
Kaka eh, eh luor, eh, luor. Hmm. Ok moro ma mama ichunge la. Uchunge la roguja. To odwa chako bole koa koni. Ing'e ni iwachoga ni dichwo onego bed ni en ng'at moro ma bende koro bedo authoritative. Eh, eh. authoritative bedo abeda. Eh. To authoritative ok chun. Eh. Mina nyango na nyisi nango.
Otorika, otoria ngono. Otorika. Okione. Eno ngene no gibero tortete e yodi ka. Mm.
Eh. Ekoro kange pako dhako gima bende koro ang'e ni chando ga chwo mang'eny mm. sama koro idhi luongo jaodi e kindi ji kamano to mm. ji ang' ne bukre ni yawa dhako olong'ane afadhali loyi
afadhali donawacho gino kamoro afadhali dhako loyi tidongri eh. Afadhali dhako lo iti dongri. Dongri. Molo dhako to. Molo dhako ti chandri. Ichandri. Eh.
Mm. Tanga ngeni yo penje jana na no penje. Eh. Wane mise mara di? Wane mise mara uchiel respect. Re, uh, mana beach.
Mm.
Do mise mokwongo neno ng'uono. Ng'uono. Mara reo neno affection. Mara ng'o, uh, mara adek neno compliment.
Eh, park.
Eh, ang'wen en wuoyo wuoyo communication abich e luor eh, abich e luor mar auchiel mm.
romance romance kama ng'e ni hero winyo mano mise motegno chando ji ah, ah, ah.
ka ka ka ketho udi eh marach romance romance ng'ane mm. kia romance ka mm. Didi mise nyiewo ne nyako maua. Chuo magi gik ma iwacho ni mago gige misungu do. Magi gige misungu. Ah, magi gige misungu.
Gima fulani to koro dheke manango. Makana ne miya pesa dhe nyogo gige. Iwacho ni even a small note. Mm. E, kata mana ewi otanda kapo ni jaodi ok ti mm. simo moro amora mar go ni e awa apari apara to onge wach mm. to tiga tiga. Mm. Romance. Mm. Kapo kidhie moko mang'eny matimre mm. nikech romance. Mm. To gik moko matimo mathindo thindo thindo gi. Eh, tego keny gima timoga gima timoga kelo gigi jadolo en yudo mm. ni sama ji osenyomore koro wadega ji jodongo mm-hmm. ah, eh, ni aina ti wadongo aina ti wadongo mm.
kaga thuolo mondo ndik note no ne lavi ichalo in iwuon ka dichwe ine ni duoko ni nyathi
not not not to tek duoko to eh. simu to dongin go golo mpesa ting'eyo okari simo ka minde kani ka eh min ngane mm. kawuono to aparo aparo na mosi seche gi mm. ang'enu maber eh uno maber ode tiling mm. mm. kani andiko ni eh kawuono pek tiwe kamano mm. romance eh, eh. mm. communicate communicate uh -huh. samu chiemo od ka chiemo onge gimi timo mm. chiemo ting'e wang' jaudi mm. mm. ng'eng'e wang' ng'eng'e wang' to be noko boye chiemo ting'e news ah ah chiemo tine simu eh Mano ng'alo kokono. Tidi. Romance ok en otanda kende. Eh. Weche mang'eny moluoro otanda to chun. Ah jadolo koro pang mesa. Mana wasikani. Eh, wapang me ode eh, wan gi kombe ariyo ka kom in gi sofas moko kom ne koni kom ne koni ne bende koni jo sama koro ichiemo kinyi wang' jowi. Mm. Onego bed opposite. unya bedo opposite mm. unya bedo side by ingene opposite ber side by side ber mm. seche moko dwani ng'ato pidho nyawari ka pod une kend pod utindo mm. ingene nitie ni moko ma be nyithindo nitie iye ka uh-huh. koro utimo romance gi rieko mm. eh to nitie sama pod unji ariyo mm. inya kata bedo kuom ng'ato eh. Otiek bise mar abiriyo. Kawuono mit. Kawuono mit. Kawuono mit. Mise mar abiriyo en trust. En trust. Geno. Geno. Eh. eh. Mano mar abiriyo. Mhm. Onge keny eh. mora mora. Mhm. Mang'ni wach nitie hera. Mhm. Ka gik moko abiriyo gi onge. Mm. Trust nyaka bedie. Gik moko abiriyo gi te. Mm. Ma en makoro odine mar abiriyo. Ka jaduong' wacho ni min ng'ane kawuono to wadhi tich Uganda. Mm -hmm. Waduogo bang' jumbe adi? Ariyo. Ng'e ni jaodi odhi ang'owa tich. Mane ming'e. Hmm. Ang'eyo ni sipe moko nya bini eh omera jauri jani kanye en ma be. Hmm.
To modhi Uganda. Oma be to jope na. Odhi ka omeli, eh.
koso odhi ka omeli ma dhi Bukoba gi Homa Bay. Eh, ai seche moko ng'ado route machielo. Bas. Hmm.
Trust, gima temo kele en trust genruok. Bikindi ng'ama dichuo gi nyamiyo. Mano ka nitie keny, hera dhi bet keny. to gik moko biro kopukore oko mm. mi onge ah, Steve to makoni ni magi apani mise mise hey. apani jadolo nongo beni uh, eh, gigi mm. kapok ji odonje keny maber kabisa nongo beni gi piny ng'ato puonjore wuon to bende gigi an awuon anyalo timo ah si yude mm. ok wayaya skul mapuonjo ji keny kakoro eh, eh, dog skul ose mano waluongo ni pillars eh, of marriage pillars of marriage

pod nitie kuome meke mia achiel ka yeah. iboyudo ka meke kata mana pra ariyo kuom mia achiel omako mana achiel ya nikech gigi be kang'iyo gi eh. iyudo ka gigi mm. uh, sama ng'ato chako keny kata sama ng'ato yes. sero nyako kata yes. sama ji nie kisera yeah. iyudo ka all these sevens gi gin gik mabedo practice te correct eh. correct gin gik mabedo practice nikech Eh, ng'uono ka ka kihero jaherani koth timo mistake nyakangi kwae ng'uono eh. eh, affection cha sama ile nini cha nyakangi feel word ai ma kabisa upong jal muwuotho e koth tigolo kata koti imi imi dong timore eh in ko chami to en kik koti menade bas To gi sani donjo ka koro ka ji osebedo joma dongo kata koyo chamo dhako to in ni kendi koyo ji. Eh ne wawuok wate kila eh, ng'ata ikore. Kila ng'ata ikore. Mm, mm. Then wan gi compliment. Eh, eh pa konyo wadu kata simo ko timo eh timo mm. maber ka wuru. Yer wi lose. Eh? Lose. Eh ka wuni lose wi. Ka wuni lose wi mane eh to isuko kanye. Bas. Ini pake. Mm.
Aya communication bedo ka people communicate then sa mtu mworkesera in kanya bla bla warum nade bla bla. Ng'eny kabisa. Gi respect, gi romance, gi trust. Koro mm. Iyudo ka koro ka ji oselonje gini, mami iyudo ka nanyisi ni arus jomoko kethre. Mm. Nikech koro gigi koro dhi to lal. Ng'an ne timo naga kama tiyo kotimo. Tiyo, eh, bas. Eh, tino gocho na tiyo kogocho. Mm. Koro mae bambe ne koro o affect number seven, koro trust bende koro lor piny. Koso bino yudo ng'ato. Mano. Emomiyo koro gik mano timo nagi? Oweyo. Oweyo. Eh. Steve, principles gi, mm. mise gi, mm. chan, chendo ahinya e marriage, e keny. ma long distance mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. iwinjo ingeni chieng' moro watim different types of marriages ka nyasaye oyie nwachan eh. the different types of ngo marriages nitie marriages mang'eny malich achiel kuom gi ma koro awacho luo nang'o long distance long distance marriage
amago ng'ini janeno gi jawinjo bong'eyo hmm. long, long distance ochalo trela madhi uganda

Okale ma okale mathoth. Okale mathoth. Koro gik moko gigi abiriyo gi mise gi. Mhm. Ko gichele ahinya long distance. Mhm. To ok long distance kende. Kata marriages ma jogo dak nenro kinyi piny maru. Mm. Ka gigi odhi otore pek. Achaye bede.
Ai malich ahinya.
Malich ahinya.
nikech jadolo ido ka ji odak e ot adier mm. picha ma gigolo oko kacha gin jok moluorore kabisa mm-hmm. lakini ka dhi ka gidhi e ot neno mm-hmm. jogi okuo kata e ot ka to gidak adaka kendo ne nyithinde momako gi gari ibo yudo ni kila ng'ato tedo chiembe to chamo kien mm. mm. frij en adi achiel to ng'ane sa tere te nobet abete kama obete kitanda bende gisepogo chon bes moko kata eh, rooms ema tigi ninde eh.

Ging'eny. To iwinjo en tieng' moni agape love, eros love, mm, familial love, fami, filial love. love. E, to ging'eny. Ng'ato nowach ni gina kia mana boro. Mm. Agape iwacho ni en unconditional. Itiyo kode kuom Nyasaye nikech en unconditional. Ng'ato oheri makati itimone marach. En oheri mokalo en, en, en nitie teko moro mamiyo oheri mokalo teko mar bedo ni ng'ato nikodi osiep mm -hmm. Emomiyo iwach ni en ma Nyasaye. Unconditional. Then nitie filio. Fileo iwacho ni en mari wat. Mar wat. Mm. Mm. Brotherly, sisterly, wat. E, kaka inyalo hero wadu kabisa. Mm. Miher kabisa makata gimoro chande to chandi. inya inyi mm. owadu seche moko ka en owadu kata monyuoligo onya bedo owadu ni osiepni ma mabath osiepni ma iromogo aroma mm. to udhi loso bond uloso tudruok moro motegno ma jiwe mane ng'ani cha ma jiwe kani mano en go owadu ah, macha ok owadgi macha mano osiepne gimoro oattract kuome kabisa mo ochal gi ang'owa owadu to gi iluongo ni eros mm -hmm. eros ne ma ji ng'eny go koro mowuok owuok ni en eros Eh, eros love mabiro nikech nitie ber ma wuoke mano inemiwacho eros eh. Eh, eros ni ma koro wacho ni en romance nitie iye ka mhm. affection nie iye ka mhm. to gi gimiluongo ni intimacy intimacy bende ka koro romance en hera

Do you know? Mm. Eh, nikech idhi to ineno wuod wegi kata nyar wegi, ugo mbaka, ugo mbaka to gikone uneno ka unya dak kamoro achiel to chako dak to uriwe jonyuolu to kanisa donje to gik ma kamago to icho ilemu to udak kendo ka Nyasaye oyie to gweth chako donjo mag ang'owa mag nyithindo mane maloso keny koro keny ka ema onego bed ni hera ang'owa nitie Emomiyo kawuono topic wa en ang'o? Hera e ang'o? Hera e keny.
Ng'ena naka jowinjo wa moko ndiko. Nyakora maga jwang kamora mara miteka thul makende mar wake chenro machalo koda kama ndi dak makare kama bende wakelo niga kacha thuond weche mopogore opogore ka bende wayango ne to ere gima bende nyalo miwa mondo wadag e yono makare mm. kotudore kaachiel kod e yor muma. Mm. Nitie dak makare e yore mang'eny. Lakini ma wakelo ni dak makare kokalo eh, kuom ndiko kokalo kuom ndiko eh. ma bende Nyasaye otimore nade mor godo mm, mm. eh, kawuono bende gima bende wagoye mbaka kandi week mano kalo nwa wuoye e topic mar hera gi wede donge eh, eh, eh, marriage relatives and marriage relatives and marriage correct kawuono bende koro wakawo thuolo makende mondo mi wagoye mbaka ne to kara hera mantiere keny chalo nade mm. bende un jogo modak bende hera nitiere koso hera nolal ah, mm. Cause eh, udak adaka ung'ioru. Cause udak adaka oning'ioru. Mano be udak adier. Nikech eh, dak ailana mabende koro yudo ka koro kora chai wuoke. Mm. Dak ailana mabende koro yudo ka koro kara wuod wegi oseodo ot kama chielo. To in in memory.
In memory.
Magi ema yudo ni ka koro wuon paro onindo to koro kodhi aliel. Tudo ka kanan gi nyathi moro oko. nikech eh, gik ma bende inyalo ga losi mm. ok en gima tek ahinya en gima bende inyalo losi wakawo thuolo makende mar wuok e chenro machalo koda kama mm. kopo ne in gi medo moro amora mm. kata kopo ne in gi sigana moro mabende notimore ne osiepni bende inyalo miye wane pachi tinyiso ni to chalo nade nyakoro mgejwang mm. kato bo wadhi mana mbele kapod mataye chenro ni en an steve james kaachiel kod elder albert erokamano Okumu aka Kamichewa.
Eh, mane gundwa. Eh, mane gundwa. Ire kamano. Koro an ka ndigi jok mabiro sodonjo kaluongo ni Atino Jane karibu sana. Mm. Uh, nyakati ya Mombasa film Filmos welcome Velma Yeko kani Kisumu. Ire kamano. Karibu sana wan gi Evans Odo karibu sana. Mm. Wan gi Nyariro Dixon Junior. Mm. Mabende koro ni UON kacha karibu sana. Mm. Wan gi chakanyani kabende members moko ni ka ndiye karibu sana. Wan gi odhi ane uh, hmm. koni wa, wa stream e page mar uh, Chunya Nagi TV kato bende Ox kata bende wa stream e Nyakurum Gejwang. Mm. Uh, Wembondo wang'ene to uh, jadolo kamechewa kato en uh, mm. bende ji wacho nang'o kuome ka mm. mm. kech koni bende bende wadhi e live mano mm. ka bende wan gi jo live ma bende luwo koro chenro machalo koda kama mm. wang'eni to koro giwacho nang'o Aha. An gi Okay. Wan gi Okay. Ne ne wasoma ne comments moko ka. Mm. Eh, kane wa post uh, eh, gini ne wayudo comments mopogore opogore mm. eh, machalo kaka ne wan gi Haman Okumu Onyango mm. wacho ni husbands love your wives women be submissive then love will overflow mm. Mm.
kamano nyaka jok moko bolre eh, nyaka jok moko ang wasome eh mm. perpetua rioba mubasi wacho ni the song with the message mm. kaito wan gi melda maseno wacho ni count me in odhi bedo kacha odhi puonj machalo koda kama mm. lydia nobert bende wacho ni oluwo maber kabisa Bella Salin wacho ni oyiego maber kabisa. Mm. Daniel Olal wacho ni kamano Elda puonj gigi. Elda puonj gigi. Ero konda. Ero konda ange. Ange dan. Ero komano dan. Mm. Mm. Kae to wan gi Beatrice Okoth wacho ni wish you wish you well in your presentation brother. Mm. Happy Sabbath. Ero mm. komano duong ahinya. Mm. Ano ka members mosedojo kandi mara tari kendo Uh, budho iye ber mm. iwacho ni budho iye ber ka maratari correct eh, ng'ane ni to ka bende wan gi members moko kande moko somo ote margi mm. uh -huh. Kwa kamano to karibu sana and feel most welcome Igro Mgeji wangu. Pod odhi mana mbele kacha nikech ing'e ni ma iluongo ni dak makare. Correct. E, history wacho ni chakre ne wachak puonjo dak makare ni mm. Ogendini mang'eny osedok konyruok mang'eny mathoth. Eh, eh, eh, kendo jiyude ling'ling'. Donge.
Jiyude maling'ling'. Jiyude maling'ling' to mano maber. Nikech puonj kokel to onego okel ma ji konyorego. Mm. E ng'ato wuok from point A mm-hmm. to point B e ngimane. E ngimane. Mano wadok. Wachako somo koro. Mm-hmm. Koro wadhi e muma. Wadhi e muma. A ah, ah, pod wayare ayara. Pod yare ayara. Eh, mondo koro wane to be ruoth osiro gima owacho ni koso. Owuoyo tok chiel.
Mora ni wan gi eh. misingi mise abiriyo. Abiriyo motegno. Ma motegno magera. Kigola gola oko. Eh, nyaka ing'un ne nyawadu yawa. Mano. Ni chal nade?
Mise go kigola oko. Eh. Ah, to ionge keny. Ai ai ai. Onge gimoro amora ma ng'ato bo wacho i mise gi. Mm. Ma ma I mean e keny moko moko tuomo. Moko tuomo gi. Eh. Mm. Ing'e nyalo wach ni ato king'iyo jadolo. Eh. Gini bende timore ga iyudo ni jogo modak dala kata modak e gweng' mm -hmm. ng'ato noyudo nyako moro ma gidago maber kabisa mm -hmm. ok agin go ahinya lakini gichandra chanda gidhier matin lakini giherore marach eh? marach to gini yudo profesa moro to tame
mano nyiso ni magi eh? Eh. Do you know ka respect ni kamoro kanyo? Respect ni kamoro ka.
Bas. Genruok be ni kamoro ka. Bas. Jogi bende wuoyo sate.
Bas. Jogi ogenore.
nikech en respect donge in misa wacho en respect ma kata ka kuon odhiek mm. to nitie kaka inyisogo jaondo ni kuon otimo nade mm. ni kuon odhiek achni ei yawa arega cha ne nyale moko mm. matinde jok beyo kata eh. to dak ni nyisa ni maka orumo mm. eh, dak ni nyisa ni maka orumo kata ka jaudi owang'o eh. idhi wuoth to lawi maber ah, mane eh. yiero cha eh. odhi ogo pas mowang'o eh. ok ipade ah, ah. inyisi ni ejaber mm. material matinde gi betie reprep
No, in fact la acha nyo seti hapa. No eh, seti hapa. Eh, eh.
Lakini giye iwan mara. Eh bas.
Mano. Ay ay ay. Wasom. Eh. Ma wachako gi Johana. Wachako gi Johana. Johana apar gabich. Johana apar gabich apar gadek. Wadwa ng'e to hera nengo ne en ang'o mhm. mondo ne hero obed e keny nengo en ang'o nengo en ang'o eh mondo hero obed e keny nyasaye nong'e gigi mhm. omiyo yesu wuode owacho ne jopuonjre ne kapok owuok ni gima hera en ang'o mhm. johana apar gabich apar gadek johana injili johana injili gospel yes johana apar gadek ah, ah, apar gabich wes apar gadek wes apar gadek correct mwacho niya eh. Onge hera maduong' ma ng'ato nyalo herogo osiepne. Wegi kanyo mondi mm.
ni onge hera maduong' ma ng'ato nyalo herogo osiepne, koma. Koma. Uh -huh.
Moloyo chiwo nigi ngimane. Ay.
koro kik ichak ing'am dhogi ni ihero ng'ato to kochopo kama in bana diye tho mar ng'ani eh. to an aji ma notimo kende an aonge Makosa ma en motimo kende ya. Atho en ang'o? Atho en ang'o? Kik atho e gop wadwa. Kristo wacho ni atho diro to Yesu nosetho. Correct. Ni onge hera maduong' ma ng'ato nyalo herogo osiepne moloyo chiwo nigi ngimane. Mm. Mano? Mm. Mano hero. Chak inuo, chak idhi e Johana, Johana koro barua. Johana barua. Eh, Johana barua. Mm. Johana barua ang'wen. Johana barua mokwongo ang'wen. Johana barua mokwongo ang'wen. Eh, first John mm. na yo moko ng'eyo Johana barua eh. mm. First John eh. chapter 4 verse 11. Chapter 4 verse 11. Mm.
Chapter 4 verse 11. Wacho niya, osiepena. Osiepena. Kaka mano e kaka Nyasaye noherowa. Eh, kaka mano e kaka Nyasaye noherowa. Eh. To winjre wan bende waherre. Bas.
Kapo ni luongori in e keny, iwinjo kanyo we matin. Mm. To iluongo ni jakri, jakristo. Koro okelo ni gifuon tiend wach mar hera e yo ma Kristo parewa ni ka koro Nyasaye noherowa kamano. Mm -hmm. To wan bende nikech waseluongo ni wa jo Kristo, mm -hmm. wayie kuom Ruoth Nyasaye gi Yesu Kristo gi Nyasaye Wuoro. Mm -hmm wabe kar onego watim nade wahere to kucha herruok kosenyiso ni en chiwo ne ng'ato ang'owa ngimani be wanyale mm -hmm. Wadhi e Jokorintho. Jokorintho. Eh, Jokorintho mokwongo. Watemo tego muma mondo muma be one ni gigi be wasiro. Jokorintho mokwongo.
Mokwongo kawe uh, pagadek uh, 13th uh, chapter. 13th eh, eh, chake ang'wen ang'wen wacho nang'o wacho niya hera hera wadadhidhe mos mos namba chaki Owacho niya, uh -huh. hera timo kinda. Hera timo kinda, perseverance.
Uh -huh. Hera timo kinda. kinda. Ka dichuo gi dhako wacho ni gibiro bedo gi hera e keny, to kinda mar timo kinda nyaka bedie. Uh -huh. mm. Mar ariyo Uh, uh, hera timo hera timo kinda uh -huh. kendo ong'won kendo ong'u ong'won uh -huh. ok eh? otim nyiego jealousy cha onge eh. e hera ka kendo ok osungre e onge pride e hera ka bende ok opakre
obor obor obor ehe
ni ok osungre kendo hera be ok tim nade be ok pakre wuon ng'ane chieng' chikosona kama ang'uononi hmm. chieng' machielo chieng' chak ikosona kama ang'uononi hmm. chieng' chieng' Koro ng'a beto ber nade? Ng'a beto ber nade? Nikoso pile. Nikoso pile. Anda ka kosi. Eh. Kako eh, ok opakre. Dhi e wasa bich pod owuoyo. Abich wacho ne ya. Eh.
Hera ok tim gima kuodo wich. Wuon ng'ane na anyisi ni gik ma e mbele ji. Mm. Ikuodo wi wuon paru. Mm. Or dichuo kuodo ang'o? Wi jaode. kama giwuoye gi mon wetegi. Dhakoni chiemo chiemo chiega cha yawa. Ma e dhako mofuwo chal gi kiang'o gik ma kamago ok onego wuoye ang'owa e dhoge dhi mbele. Ok odwar mare kende. Ni ero ok dwar in ina akamraki eh. maka korie maber to maka nyawadu to ang'owa ok ber. Iye ok wang'.
Winje. Bende ok omak sadha. Winje. Muma ni jathum moro nower kare kae kuma nogolo gi.
Nyasaye ondiko gigo ka. Ah, eh. Hmm? Ok omak sadha. Eh? Ok otim ang'o? Hera ok tim gima kuodo wich. Ok otim gima kuodo wich.
Ok odwar mare kende.
Kendo ok odwar mare kende.
Iye ok wang'. Iye bende ok wang'.
Kendo ok omak sadha.
Kendo ok omak sadha.
Ok inyal bukura buka dwe dhaw gi jaodi e mbele ji. Kata dhaw gi wuon paru e mbele ji. Bende ok chalni. Ah ah. mi inyise kaka in bende misechulo rentne kendo inyise ni in koru nyi owetegi ok tug kodi kendo inyise kaka okia rito nyithindo Ei, ei, ei, kendo in in in simba dala omi ok ok obi kelo ni de onge tija ni bende ok ichiw Ai, wach matek ahinya.
asepidhi moromo in dichwo aila mane
muma odagi lakini mon moko bende nyasaye onego konye ahinya permanent be giya kamoro yawa iwacho ni puonj giyawa hera keny mm. mondo hera obed e keny mm. magi nyaka bedi manyiso ni dhako ma onge gigi kata dichwo ma onge gigi mano ah, ng'at ma onge hera onge onge mano bende kata ko kende mondo tim na counseling tinje sa nyako kata wini ma weri go ah ah
counseling e counseling kapo ka gida ah ka counseling kaendo tek mondo nyisa ng'ato ni bana weri ng'ano happy i i acha ni bana bi adhi list gik mi pano timo ni maber to gi list motimo ni marach to mi itim kaka list ni wacho Adolo kuonde moko bende jodolo moko dwa uma ahinya. Kami ma, ma, ma ng'ani okelo ni mondo e courtship mondo koro e. ma adwa dag ng'ani e, e. pok agidhi mabor mm -hmm. to in iwuon kipima pima ng'ani ng'ani misa abiriyo gi onge go kata chiel itoni oto sagore piny kata pok ochak donje pok ochake gima itimo odhi gerogi gima itimo ok inyis nyar wegi ni weri gani chon hmm. inyalo wuoyo kod inyise ni inyalo nyiso wuoyi kata nyako sama gin together kata gin separate kech gin counseling dwarga separate separate then together together separate kamano kamano koro sama utimo counseling tinyalo wacho ni mera nitie gik moko ma very important mm. e marriage mm. gima udwa donje ni mm. ka ber ni nyasaye to kudonje mm. ten lifetime mm. tho ema timo nade ema separate to nitie gik moko mochuno ma debed e kenya mm. tema ne matek ine ka be in kode gigi onge go mera eh, to nyar wegi ibed temane nikech aneno kudhi mudonje kaka ichalni kaka ichalni eh. udhi duogo na bang' juma e mm, mm, achiel seche moko be ka nyasaye ka pira to ng'ato achiel kuom nyaduoke ng'ato ni maiti mm -hmm. iwuoyo mana mariek to kinyise ni haweri ma ma werigo muga ni yonge ah, onge
inya mana nyise ni bwana aneno ka un gi chandruok mo matin mm. eh, dhi ubed piny une unyalo miyo inyalo gima inyalo mire uru time mm. mondo u cultivate mm-hmm. mano mayot eh, mire uru time mondo u cultivate gik maneno uonge godo gi mondo ka koro duogo to duoge ka koro chwiny koro chwiny eh koro ibo kwan ma en go ma en go ma en go to kotamore to inyalo wacho ni oyo aneno ka kaka mwadhi tiyo ang'o hmm. onge mano gima iwach hmm. eh kitimo counseling onego bed ni miyo ng'ato options wacha ni miyo ga ng'ato options decision en mare decision en mare correct mm. Eh, in imiyo option mar ber to gi mar ra mm. rach kamo yiero mm. nikech ing'e ni kin counselor mm. timiyo ng'ani bana ma werigo mm. to odhi otiyo gi pachi mm. to kare ne en gima inyalo losi mm. oywak ni nyaka otho in ema iketho kenyni mari bas bang' higni apar iketho oda eh, to moro ng'ama ni iwacho ni kik wend cha gi gimomiyo niwacho ni kik wend cha ng'ano no ng'ato nodhi onyise mariek mm. molokore ma koro ober imo kendo odhi mabor molo kata ng'ama inyako ni ochako dhi oyudo kendo koro rachie molo ng'acha mm. oywakni
koro inyisi ielonegi hela to koro giyiero kendgi moyiero Mana- mondo kik chieng' oketa blame kuomi kamano Eh, Mm. ne jowinjo mabende koro ne chenro machalo koda kamandi semoko in gi jabathi moro to oonge kandie Mm. gima inyalo timo ne ni inyalo orone mana link to winji embo ne yorne kaka surprise correct Eh, mar keny mar keny Eh, mano mano mar keny ama ibichak puonjre gigi ah, ber matek eh.
to koro wawinjo winjo ma ni ah, mm. bas mm. koro nitie gima kisungu luongo ni ingredient mm -hmm. ingredient to a happy marriage wow.
ndhadhu eh. mm. ma koro ingredient ndhadhu miune mm. do ineno ka ng'ato dwa tedo ring'o mm -hmm okaw kitungu oketo okamano kapo ni en go jomoko mm. inyalo ni kitungu onge kaw gweno jawinjowa mm. idwa tedo gweno ji tede mopogore opogore lakini gik moko mitedego to chalre hey. Eh. Okaw kitungu oketi donge mm. Okaw nyanya oketi, okaw ang'o kendo dania, hoho, gik ma kamano mm. Otiyogo te moko ah. kaw nyaka roiko roiko moko keto nyaka chumbi jok moko tetedo maonge ang'owa chumbi mm. gik ma kamago ananore ndowa ni mchuzi bas ang' iketne chumbi wendo eh.
bas upendo ing'eye eh. koro ma koro wadawuoye ingredient mm. mamiyo keny bedo gi hera bas ingredient mamiyo keny bedo gi hera eh. nyanya mare nang'o kitungu ne ni kanye to pi mm. eh, michwake go to to to ah, gik ma kamago seche moko ichiele to dongo bende ichwake
number 1 number 1 mm. ang'isi ni eh, pillars waka mm. ang' ni ka gi baba kuonde mowuoye mm. ket gin pillar number 1 wuoyo wuoyo communication eh koro ada puonje matindo tindo mondo wadhi go piyo piyo iwacho ni wuoyo chalo petrol mar gari mm -hmm. gari koket kamoro to onge petrol mm. mondo odhi kama odhiye nyaka ket ang'owa petrol mm. to koonge petrol to mondo osur kata matin nyaka ji dhire Donge idhire dhire to okang' noswaki. Ee, okang' oswaki.
Omiyo koro wuoyo en kaka petro mm. tiende wuoyo is the most important ingredient mm. mar keny. Wuoyo ka oting'o weche words mm -hmm. words mitiyogo Kat inyalo bedo ni in e ot ka to kendo gini chando mine mang'eny gi chwo mang'eny kaka giwuoyo gi joutegi iwe mana odhawo seche te kata ka nok odhawo to iwe mana odhawo nikech ok oyiero weche motiyogo ibiro iyudo ka min odi ni e ot maybe otimo gimoro to gimoro ne kama ne intie ang'o mane isechako achaka to to be ji ni ot ka
Market and Market.
Mane ya kichako. Ing'e eh, sometimes mm? it's annoying seche hey. Eh. moko ne mm. jok mabende koro donje keny mm. ing'e nitiere problems problems bende mana kama mama wacho ni eh, e eh, kanyasaye ka hey. nitiere kaka stages nitiere nyathi mm. onyuol mm. omadho chak mm. ochamo ring'o omol ki olak ochako chung' chung' eh. Eh. koro jok ma bende odonjo e kenygi seche moko ng'ani ne pok obedo gi nyathi dhakoni ne ler ndalo mane pod gidet eh, koro dhakoni osedhi onyuol ka ndi to weche dhakoni ne ok ler ka nyakono ok ler pampa ne ka Socks ma nyathi moro ni ka. Dichwo ka dhi bedo ni bedo mana lai.
Hera dwaro ni kori konyo jaodi. Mana hera. Eh yawa. Hera e keny ko dwani be kori chako timo ang'o? Hmm. Konyo. Hmm. A mata nyisi ma ok apando. Hmm. Steve kaponi in gi jaodi mokonyore. Mm. To ka ne poni roles obedo revised, mm -hmm. to wach ni Steve koro bed gi nyathini dweche adek ok idhi e tich ka nitiyo. In ema koro mama koro dhi e tich to in idong' e ot ka gi nyathini. Ibo yie. Kata mana dala di odiechieng' adi? Achiel. We nyathi ma koro konyuol ma, ma nindo mang'eny. We ma usetieko nindo gi ka. Jadweche adek ka. Ibo yie. ok oyot ah, ok oyot eh. omiyo dichuo be koro sani onego bedni bedo jakony ema omiyo serikal noketo ni paternity leave eh. dichuo be imiyo leave imiyo leave
nango gimoko lokore mm. nyathi tije tek moro nyithindo ing'eyo sama gihero ga chiege mm. sa auchiel otieno otieno sa apar sa ochiko seche ma nindo mit cha mm. omiyo words mitiyogo weche weche you must choose your words nyaka iyier mm. word weche mitiyogo kama itiye sama itiye kaka onego itiye mm. kata ka in ema iye owang' mochwe polo mano gero namba t mm-hmm. weche mitiyogo mm. nyaka bed weche maloso gimka adek mm. kendo ma is very important mm. ni weche midwa tiyogo obed ng'ama miyo obed dichuo kata ka chori owang'o yi mokuodo wiyi motune to in ng'ama miyo weche mitiyogo nyaka bed namba one nyaka bed weche manyiso hera hmm? weche midawacho hmm. nyaka bed weche manyiso ang'owa hera namba t gin weche manyiso safety safety no gi dholuo arita maber arita maber en security hmm. mano namba adek hmm. but safety safety kwe inya wacho arita eh. kwe whatever hmm. mago nyaka bed ni weche miwacho bed ng'ama dichuo bed ng'ama miyo kiwuoyo weche mawuok e dhogi kata ka weche nomwomore to bed weche manyiso hera gi kwe Mano to koro communication dhi konyo kiny ka. Nikech most of times kitiyo gi weche ma harsh ma kech to ng'ama iwuoyogo cha manyo yo modefend go themselves. Mm -hmm. To kosachako defend themselves to ka ji ok dhi winjore. Nikech iwacho to bolo, ibolo to bolo. Koro ng'ama winjo be koro onge. NPM. Jachien odonje. Gima mine ok ong'eyo ni chwo mang'eny ma gidago ok ohero nyamiyo ma bolo weche ma bolo weche ma ok nyis hera, weche ma ok kel kwe. Mano joma chwo Ka en ng'ama goji to kanyo go to wuoki. to ka en ng'ama goji to odhi oling' odok e kukune. To ka en ng'ama ok bed kanyo ni en gasira mawuok to ng'ano wuok odhi odhi e ba. Mm. Kata kodhi e ba to odhi kama chielo. To chako wuoth midhi kama chielo no mano yawo ginene Pandora ng'o? Pandora box. Koro kuoyo en ingredient en e koro akia ni inya wacho ni en e kitungu. Mm. Akia ni nyathi ne pi machwako chiemo no, onya bedo pi. Nyalo bedo pi kata kata kata mafuta. Kata mafuta. Mamiyo gikoro ringo.
Aya. Number two, listening. Mm. Ingredient. Winjo. Winjo. Mm. Chikiti. Chikiti. Ji mang'eny ok ok chika itgi mar winjo gimiwacho, gin gichiko itgi mar duoko gimiwacho. Akia ni pogruok na winjo. Nitie chiko it mar winjo gimiwacho. Mm -hmm. to gintie chiko it mar duoko tiende ni sama owuocha in ichiko iti mondo gino wacha ang'o an mano maliet en mane mi counter go chiko it is a very useful ingredient ma ji mang'eny ok ohero miyo nafas sana sana joma mine kochako wuoyo to ochaka chaka modhi adhiya modhi adhiya ochopo eko paro ni en kende obet be asika wuoyo kodi ling' aling'a iwinjo mm. to kendo koro achak gi mane isewacho gi mia achiel aduok mane to kendo to kama dichwo to be nyalo wacho kido dichwo bende mana sogo ei mama onge kwe mm. awuoyo koti ng'e ang'e to awach to idwoka koro ikia ni ou chiko it mano namba diwo mano mano nie bwo wuoyo mano nie bwo wuoyo mano nie bwo wuoyo hmm. wadhi ingredient mar ariyo koro awach ni kite kitungu hmm. appreciation
hmm. eh Au wuo kod Janel Park. But kati koro i appreciate gima wadwa timo. Ah, luoko ni lepi maber, tero ero kamano.
Otedo maber. Kati ine mikelo chiemo. Owada oh, appreciation joma mino ero kabisa. Mm. Mm. Inyalo appreciate gi chiwo gimoro. Inyalo appreciate mana gi dhogi. Inyalo appreciate matimo ne gimoro mondo ibo yud thuolo mar yueyo. Appreciate ni osetiyone. Machielo, namba adek. Mm. loso thuolo maru ma ji ariyo mm-hmm. oko mar ot. Chumbi. Finding time.
Kae ma koro weche romansa koro tiye. Mm-hmm. Eh. Iwacho acha ni min ng'ane wasebedo ot jumbe adek ang'e ni ol weekend ado ni dhi ywe. Ng'ato bo penjo ka un gi nyathi to. Mm-hmm. Inyawa in ka un gi nyathi to imanyo ng'ato ma rito ni nyithindo. Ka gi nyithindo minyalo weyo, ja higa achiel inyalo weyo. Donge kapo ni itiyo tije ma ji tiyo otieno to ichako dhi e tich bang' dweche adek dweche ang'wen inyalo weyo kapo ni un ng'ama konyo. To ka nyathi mineno ok inyal weyo to inyalo dhi kode kama odhiyeno. To ka en nyathi matin ma ja dweche auchiel to unyalo dhigo to arrangements umiye kama odhiyeno to be iloso ne baby cot. Loso thuolo mondo ubed jadiwa. Kanyo ema koro uchako paro kaka gima iwacho kaka ne ujatimo kaka ang'o kapod onge welo mang'eny. just making time mondo obed away ndala di misa ka mi kawe chiegi to dhi godo town ka to min ngani kawuono sapa chi gi chai kawuono watimo ang'o wachiemo oko mm. mm.
make time for the two of you jadolo wacho ni dina nyaka chame oko matin inyalo chamo dina oko inyalo chamo lunch oko yani tero nyawadu oko mm. make time mm. ok ochuno nyaka odhi kuonde ma expense mm -mm. koro koro koro another question na niya mm. kuonde mudhi chame dina mm. gin kuonde mage
dhi kama inyalo yudo dina midwa chamo mm. kama iyudo dina midwa chamo dhi icham dina to sa ichamo dina ni to udhi e kama nyalo miyo thuolo munyalo goye mbaka ok idhi bung aba bung aba koro kata mbaka ok tim nade eh Idhi e kamoro winjo ka thum wer mos, thumbe moko mogo kaka iyudo kokete mos e mm. moro koro go mbaka ting'iyo wang' nyawadu ni eh ada ni kata isenyuol to pod iber
bak nyawadu eh bas eh ucha koro kwa kanyo to ah, hera imotimna nade mm. nodwegi ni e tinde kisilwalo mana chocha nawe ni kare eh, eh, eh, imedo sudo oh, tibe imedo bedo manyanga iwinjo mafine iwinjo kuskus
make time mondo ubed kamoro mopogore gi environment mapi mapile mm. ma en ot hmm? and then In another ingredient, ibed los thuolo mondo ibed kendi seche moko. Mama manyo thuolo bedo kendo ok ni iwuok e ot mm. ni midhi dak a ah, a. Ah. Iwacho ni kawuono to gima natimo ka onge ti idhi kamoro kata e park ti you just reflect ng'ama dichuo be kamano just to reflect mondo ing'e to how can I spruce ere kaka inyalo medo tego kenyna iwinjo mm. bedo ji ariyo then inyalo bedo time alone then kiduogo ka to koro iwacho ni chieng' mane wago mbaka gi wuon ng'ane to nowacho ni maya marach maya matimo marach ma how can I change you know you have time to do that machielo en yie accepting that there will be disagreements mm-hmm. iwinjo mano ka ok ing'e ka ok iyie mano augoru pile mm. mano ingriet manyaka ing'e ni accept ni they will always be ang'owa disagreement nikech nonyuolu kuonde mopogore paro be omiu paro mopo mopogore gik moko be kaka uneno gi wengeu be uneno gi eyo motimo nade mopogore you can never be 100 percent gima iwacho te kaponi in gi keny ma gima ng'ane wacho ema dhi Mano keny. Mano en gima makia ni en ang'o. Nyaka ng'ato bede gi pache mopogore samoro. Okia ni eh bada bada yolo. Yolo. Eh. Ah, mano gima orach. Iwacho ni e wuon ng'ane gima ni to ber ndi. To abe apare kama. Mm-hmm. Then ubet piny wacho ni okay, uh, why ang'o mi pare kamano? Ne apare kamano nikech kama kama kama okay. to ang'o miyo mara nitie no ka mari ni koro ingo tiwacho reasons gi to winjuru disagreement to kata ka ok uwinjuru to ha mwana odhi gi mare cha bed gi kwe ni wacho pachi tisetime nade Isewacho.
tiende ni iseyie ni disagreement nyaka timre nade nyaka bedi in another ingredient en tego tego gendruok tego gendruok mantie ot ka ni ka ok inyal tego gendruok ti- gik moko mathindo thindo gi ema ketho gendruok ka ni ot ka. Gik moko ma ichako timo gik moko ma wuon paru ok ohero kata jaodi ok ohero. Koro owacho niya, grube moko ti aneno ka isechako bedo go mbekni ma unyoko go ka dak ane ka gitimo nade, ka gibeyo. Grubno donge diwe small small activities aila go. Mm. Kok idwa luwo gima ng'a- nyawadu wacho to ing'e ni uke- ikelo tabu. Gicha dhi bedo makech. Ikelo pilu Mm. to nyawadu ok cham pilu. Iketho. koro dhi weni chiemo ichamo kendi chwori bende osechako timo gambling moko tikweni wuon paro gambling to dhi tiekonwa pesa nikech onge chieng' misadhi e gambling miduogo gi pesa eh. hmm. ne ka koro fi otamwa yudo nikech pesa madwa tere fi hmm. itere e gik
ikete bete
tuke moko maonge mogik ingredient maduong' en mana chiwo ng'uono.